Bɔga Sylvia the only Ghana movie no. Pakyɛ ɔno aa.
Ok kɔ so ɛ.
Ɛne sɛ
ɛbɛyɛ mfirinhyia aduonu num twenty five years ni na me nso me wɔ Australia hɔ. Me pakyɛ lunch no bi ɛna ahu sɛ ɔnim wo nyi nto so ma me nhu sɛ Bɔga Sylvia waba n'anum hoo sɛ yi no mo nfa nto so ma me. Yɛkɔɔ lunch. yɛkɔɔ lunch yɛkɔɔ lunch no wieɛ no na sɛ sɛ mahu sɛ awareɛ no yɛnyɛɛ certificate nti sɛ sɛ awareɛ no adi mu na Australia hɔ no ɔwɔ mmara bi sɛ woba hɔ sɛ woba hɔ na sɛ woyɛ overstay one day one day koraa no a nti ɛne yɛn nyinaa bɛhyia airport ɛne yɛn nyinaa faa plane baako Ebesii kotoka one day a ɔno anim sɛ na mafiri mu no deɛ sɛ wantumi ammoa me a mentumi nsan nkɔ back Australia bio, ɔno anim. Na yɛbɛduru hɔ no ɔno besi Kumasi a ɛna me nso mebesi Accra. Ɛbɛ yɛbaeɛ no afei bɛyɛ two weeks after Ɛbɛyɛ two weeks after no ɛna Mother Sylvia ɛka kyerɛɛ me sɛ aware no ɔnne nware bio. Sɛ wɔn ayɛ awareɛ nkrataa no na sɛ wonyɛ ma no a yɛ dɛn na woma no bɔ saa ka no ma no twa plane ticket bɛtra Ghana na wogya no ha? Ɛhɔ na yawdeɛ no wɔ kɛseɛ paa o. Ebia ɔkaa mu a. Yɛgye Maame Asɛm Pɛ ne Amene Kazima na Kazima Fono Kɛse Hey Ɛkro Bɔ Tese Tese Mtecho Bibi Amana Kwa Abawa Mhyira First Name Ɛno Ɛhyɛ Hyɛ Matin Nso Amam Sei Pim Pim Pim Mu Wia Nkyɛ Wɔn Ano Education Bɛ Hɔ Mmea So Hwae Foto ɔlfo mam sɛ bia video bi aba wo nsa bɛka no kyesɛ moa moa dada no so eii mongye mo to me dɔ mo too much sɛ dabia moba bɛhwɛ me video mesrɛ wo a wohyɛ na wo comment na wo like ɛde mam sɛ ɛbɛyɛ ɛbɛyɛ kama de amam na kyerɛ sɛ hey Bɔga Silva na ne ba ne ho aba asɛm yɛka Bɔga Silvia papa no sɛ Bɔga Savia ae yɛso yɛso yɛnim sɛ yɛ Bɔga Silvia. Ɔno na oyi eh, yi sini no, Kumawood actress a kyerɛ sɛ wagye din ahaa yɛ ɔ acte a ɔ acte, ɔno na otumi dwa n'anum ara ma kyerɛ sɛ amansan nyinaa mmɛhwɛ. Ahaa ɔno na ne ho aba asɛm kyerɛ sɛ twenty years ago anaasɛ yɛmfa no sɛ fifteen years ago no ɔkɔgyee obi sika ae, ɔkɔgyee obi sika sɛ ɔne no bɛyɛ nkrataa wɔ abrokyire, ɛna wa squander papa no sika no, owiee ɔse wo kaa wo saa w'akyi na me deɛ memfa wo nware biom. Ɛɛ bebree no atumi gye nkurɔfoɔ sika ɛɛ wie ɔmo sɛ ɔmo nyɛ nkrataa no biom na papa wei paa kyerɛ sɛ ɔne no sensaneɛ biribiaa yɛ awareɛ no kura biribiaa wɔ abrokyire hɔ Australia hɔ na ɔne no yɛɛ wiei na ɛwɔ sɛ ɔbɛɛma no ɔba Ghana aa abrokyire saa mm wone obi bɛyɛ nkrataa a na wo wo wo visa awu a ɛwɔ sɛ woba back to Ghana na wobɛtena Ghana na yɛbɛware wo na yɛde nkrataa no ɛfa wo ɛde ba saa na ɛbaeɛ nti na ɛwɔ sɛ abranteɛ no Ɔba Ghana? Ɔba Ghana na ɔse ɛɛ ɔba ɔ ɔba Ga Sylvia na kaka se oh me koraa me nso meba Ghana nti bɛse ne yɛnkɔ ɛ, yɛdu kotoka obiara kɔ Accra, wei kɔ Accra wei nso kɔɔ Kumasi. Ɛɛ two weeks time na ɔfrɛ papa no se papa adeɛ no menya nyɛ biom, tu sika no aka mu, mawe, mede atwa m'anum, mede abɔ me kra afɔre, ɛɛ nti no ɛɛ wonya obi a na wa wa obi foforɔ a na wayɛ ama wo nso papa yi pate sɛ watua bɛyɛ ɛɛ ten thousand de ama ɔba Ga Sylvia maame wɔ saa nkrataa yi ho, ɛɛ ngo no nkɔda. Eyi wedding a wɔyɛ yɛ ɛ pipɛs wɔn sensan ne nyinaa wɔ hɔ koraa ɔbɔ ka bɛyɛ fifteen thousand nti ne sika na aka mu wɔ bɔga sylvia hɔ no ɛnyɛ ka ketewa nti ɛnɛ wɔgye ne sika fifteen years nie na wadwene ho adwene ho ɔma ɔ ama ne pressure wɔwu ani ɔdwene ho a wɔwu ɛna nkɔfoɔ kyɛn sɛ ɔmfa mbrɛ ɔyere pa na amansan nyinaa mbɛte amansan te a wɔn de ne sika bɛma no ɛna ɔde abɛtena nti bobi si maame asɛm bi na pɛ kasa dodo yɛn kɔhwɛ video no yɛn hwɛ asɛm esi pɔtee nti a papa no ɛde asɛm no abɛtena ha na bɔga sylvia deɛ Ah, yɛyɛ yɛnim ne saa, nti yɛyɛ dɛn na asɛm no yɛnko na ɛhwɛ video no, yɛnkɔhwɛ, yɛkɔhwɛ video no ba a yɛbɛsan akasa. Kɔ Australia mekɔ party tra foforɔ ama me family mpakyɛ ɛno no no na mekɔ duru Australia no ɛna mekɔ to ababaawa bi yɛfrɛ no Tina Adu a bɔga Saviour no maame ɔde no baa hɔ no ɔno ho asɛm na meka yi eti saa Tina Adu no nso no Me ne no hyiaa wɔ Egypt ɔbra ahyɛaseɛ. Ɔfaa ne baage firii me kurom, me nso mefaa me baage gu firii me kurom no. Yɛn nyinaa bɛhyiaa wɔ Cairo. Enti yɛnim yɛn ho dadadadadada. Mpanimfoɔ se old friends are the best. Enti mekɔhyiaa no Australia no, mefaa me, me, ɔfaa me te sɛ ne nuabɛma, me nso mefaa no sɛ me nuabaa. Ɛnam so ma mihu abusuafoɔ no nyina ara a wɔn atwe wɔn aba no. Mehunu wɔn nyina ara. Enti ɛberɛ bi baeɛ sɛ me aim a meyɛɛ sɛ mepɛ asetena foforɔ ma me mma no nti no, meheree me ho yɛɛ adwuma saa ara, mantɔ pin ɛna mantɔ dadoa ɛna me save wuiɛ. Nti me save wuiɛ no ɛduru berɛ bi a ɔnua bi huu sɛ sika a mawɔ abɔtoɔ no ɛbɛtumi ayɛ me nkrataa ama me. Ɛwɔ Australia hɔ no. Ɛwɔ Australia hɔ no. Enti Tina yi a mafa no sɛ me nuabea yi, ɔno ne nipa a mebɔɔ no amanneɛ sɛ ɔnhwehwɛ obi na me ne no nyɛ nkrataa. Ɔno koraa ɛyɛ n'ani gye, na ɛno na ɔbɛka akyerɛ me sɛ n'abusuadɔm a ɔde wɔn baa hɔ nyinaa no, obi, wanyɛ obiara kapre. Enti no, sɛ sɛ wei aba a, ɔbɛka akyerɛ Bɔga Sylvia sɛ ɔno bɛpene so na ɔne me agyina yɛka ho asɛm. Mede pue. Ampaniampa ara, obisaa Borgasavia. Borgasavia nso so kaa sɛ, Maame, oh, mɛgye. Gye sika no. Esiane sɛ ɔde pim yɛn nti, me ne Maame, Borgasavia maame kɔtenaa table ho. Mekan sika pɔre-pɔre-pɔre-pɔre, ten thousand dollars. Medi ma Savia maame. Ansa na akyire yi, me ne Borgasavia yɛbɛstarte awareɛ no processing. Deɛ ɛdi kan, megye no kɔ jewelry shop, gold ring, mpakyɛ meme deɛ a ɛyɛ sɛ nka mehyɛ no anini, mpakyɛ mo nye nto so ma me. Dabi wo deɛ kuta kuta pagya na menhwɛ, pagya, Olumaa to bo o, wahwɛ yɛ sɛdeɛ ɔpɛsɛ si kɔ ho woso woso no, Olumaa to bo to bo to bo to bo to bo, yɛwo ba koraa ma ne wu to bo a, fa wakoma to yɛm, fa to yɛm, fa to yɛm papa, wo ho woso se kyɛkyɛkyɛ, mempɛ nea woyɛ no Olumaa e. Olumaa te ante na.

Mesan na ɛsɛ sɛ me ne no kɔ baabi a baabi a yɛware no, baabi a yɛware no. Enti ansa na yɛbɛkɔ no, yɛpɛ evidence bi de abaake certificate no a yɛrekɔsensan no. Enti mehan photographer full day, baabi a yɛbɛkɔ biara no, eh, ne yɛretwa. Ɛkyerɛ sɛ moayɛ awarefoɔ ara ne saa? Awarefoɔ no, evidence na yɛ yɛ yɛretwa. Sɛ yɛhia mfoni a ɛkyerɛ sɛ moaware. Saa saa saa, Antenna. Ɛyɛ. Enti ɛno firii hɔ no, yɛkɔɔ baabi a yɛware no, yɛkɔhyɛɛ awareɛ no ase. Mepakyɛw. Ok, wo deɛ mɛyi ɔmo wɔ ɔmo. Wo wɔ mfoni bi a wode rekyerɛ me anaa? Awareɛ hyɛ aseɛ, ebi ni.
Menhu n'anim yie papa. Ani.
Oh ok, dabi mesrɛ mo ɔde kyerɛ a deɛ ɔde kyerɛ no na mo nhwɛ na mo nfa deɛ ɔde kyerɛ na menhwɛ ade korɔ a ɔde kyerɛ me. Ɛm sɛ nhwiren bi kuta wɔn nsam a wɔaforo. Me neighbour ga Saviour na ɛgyina hɔ no. Oh saa mo mmɔ ho. Ah me ne no yɛ one. Mama nfa kɔ fa kɔ ɛɛ ok aba so ok nti ɛyɛ ɔno a? Ɔyɛ.
Ɔno na ɛda so yi? Toa so ɛ. Yɛfiri mefiri hɔ no. Ɛnna yɛkɔsen saeɛ. Certificate no nso, adwumayɛfoɔ wɔ hɔ, aban na ɛtua wɔn ka. Nanso yɛn ara na yɛtua, wɔde yɛn ayɛ de tua wɔn ka. Ɛhɔ nso, metuaa ho ka. Ɛno nti a thousand for certificate no. Ɛyɛ dollars no. Dollars, Australia dollars.
Asɛm a meka nyinaa yɛ Australia dollars nko ara. Yɛnkɔe.
Mefiri hɔ no, mehuu sɛ yɛakyɛ akwanhda ne ade no nti, na ɛkɔm de amanfoɔ. Ɛnyɛ me ne no mmienu kɔ. Ɛbɛdi mo akyi no.
Saa na ɛteɛ.
Me de wɔn kɔɔ lunch. Mepakyɛw, lunch no bi na ahu sɛ ɔnnim? Wonyi nto so ma me. Wohu sɛ waba sɛdeɛ waba n'anim hoo sɛ yi no? Momfa nto so ma me. Yɛkɔɔ lunch. Yɛkɔɔ lunch. Yɛkɔɔ lunch no wieeɛ no, na sɛ sei, mahu sɛ awareɛ no, yɛnyɛɛ certificate. Enti sɛ sɛ aware no adi mu na Australia hɔ no ɔwɔ mmara bi sɛ woba hɔ sɛ woba hɔ na sɛ woyɛ overstay one day one day koraa no a woyɛ woyɛ overstay one day koraa no a na sɛ wopɛ wo nkrataa a akyen sɛ wofirim akyen sɛ wofirim na akɔ outside na wonya wo nkrataa no a na wasan aba abɛwuram Etumi ne sɛ sɛ wiawia no ewie awareɛ no etumi bɛkɔ outside no ɛna mekɔ faa lawyer bi ɔyɛ ɔyɛ immigration lawyer ɔyɛ Ghana ni ne complimentary card nso. Oh.
Dada kɔ so ma me. Ne complimentary card ni ɛna ɔno nso me ne ne kaa ho asɛm ɛma ɔsɛ mefa sɛwia koraa mɛkyerɛ no na ohun na Ghana Ghanafoɔ no dɔɔso. Enti mede no kɔɔ ayiri hɔ no lɔya no ɔfis na lɔya nso hunu no. Ɔka lɔya no ka kyerɛɛ no sɛ, sɛ ɔde tom wɔ migirehyin wie a, ɔmfa nkrataa no nyinaa mmrɛ no na afei ansa na na ɔno lɔya no ɔrebɛstarte n'adwuma. Yɛn nyinaa, ɛyɛɛ yɛn anigye na yɛfirii hɔ. Enti meyɛɛ ahoboa sɛ mebɛba Outside no. Tam no so yɛre na mebɔɔ Morgan Saviour amanneɛ. Ɛna ɔka kyerɛɛ me sɛ ɔno koraa ɔbɛba Ghana. Enti saa na ɛteɛ deɛ, mentwɛn no na yɛn nyinaa mmom mmra Ghana. Agya, ɔbɔɔ paku, ɔse mehwɛ wo aa. Ɛna mepenee soɔ. Enti metraa Greece two weeks. Nana, sesei yɛ aware kann anaasɛ nkrataa aware? Mepakyɛw, ɛnyɛ aware kann. Ahaa, nti woka ɔbɔɔ paku a, na akɔyɛ sɛ ebia na wahyɛ aseɛ retafere. Ɛhɔ wei deɛ nkrataa deɛ, holy one, tɔ so. Enti me nso metwɛn no. Na ɔno ne time so yɛ no me de mayɛ me ready dadaada nti ɛne yɛn nyinaa bɛhyia airport ɛne yɛn nyinaa faa plane baako ɛbɛsi kotoka one day a ɔno anim sɛ mɛnya firi mu no deɛ sɛ wantumi amoa me a mentumi nsan kɔ back Australia bio ɔno anim ne ɛbɛdu ɔno ɔno bɛsi Kumasi a ɛna me nso mebɛsi Accra ɛbɛ yɛbaeɛ no afei bɛyɛ two weeks after Ɛbɛyɛ two weeks after no ɛna Brɔda Xavier ɛka kyerɛɛ me sɛ awareɛ no ɔnna nware bio. Oh! Ɛbaa ne sɛn? Wonware bio na wanka ne ntɛm na wama mafiri mu ansa na maba na ha na abɛka wɔ na kyɛ sɛ wo wɔ deport me wayɛ wo ho immigration officer. Kyɛ sɛ wahu sɛ wo visa no a nkuta wɔ Australia no awu. Oh! Woba Ghana a wontumi nsan mfa nkɔ Daabi bio. daabi sɛ mayɛ over stay wɔ hɔ.
Ɛna wo nso wonim sɛ wo ne no ayɛ awareɛ nkrataa nti woba Ghana koraa no a Wo nkrataa wɔ hɔ a wobɛtumi akɔ. Saa. Nti ɔbɛgya wo Ghana ha Ah, ɛna ɔso ɔnyɛ bio. Ɔso ɔnyɛ bio.
Me ne ɔbɔ, me bɔ, me bɔ maame no amaneɛ. Ɔ maame no so yoo ate, yoo ate no, ɛno ara no no. Ante na, mo time no nti. Enti ɛwɔ hɔ ara na, enti. Me kɔ bɔ ɔmaame amaneɛ, bɔ Ɔkasavia ne ɔmaame, ɛyi, ɔnana, bɔ Ɔkasavia nana, ɔno ara ne, ɛɛ, Tina maame. Meforo kaa firi Nkran kɔ Ofiri Abɔfoɔ Kumasi ayi wɔn kurom ankasa. Nti mekɔbɔɔ Aberewa no ankasa amaneɛ sɛ Aberewa wo ne wo nkwadaa no nkasa na ɔkwan a wɔde me afa so no ni. Ɛnyɛ sika no pɛsee but ɔhyew bi a wɔde abɛto me so wɔ ha. Deɛ ɔmpɛ sɛ ɔkasa wɔ anim koraa na ɔkasa. Enti ɔno ankasa m'abrabɔ na ɔde ato kyakya no sisi hɔ ama m'akwantu a mesakyere nyinaa aba awieɛ. Enti ɔno ankasa paa na ɛyɛ aniberesɛm. Maame no ma me de ne nɔmba, me me nɔmba maa no sɛ ɔbɛbisa hɔ. Ɛbɛyɛ bosom mmienu na mentee maame no nka. Ɛna mesan foroo kaa kɔɔ maame no hɔ bio. Mekɔeɛ no na yɛasi maame no abɛn Kumasi na ne ba baako a yɛfrɛ no Akosua Adɛɛ, ɔno ne me second case no a ɛno da pɛn den no. Ɔse akosua dɛ ne ba awo enti maame no afiri wɔn kurom hɔ na waba Kumasi na ɔrehwɛ akwadaa no. Mekyinasii aa mekɔhuu maame no baabi a ɔne ne nana no a wawo no teɛ. Mekɔɛ na ɔno koraa ɔredware ne ba. Ɛna mese maame na nea mede bɛto w'anim no ɛte sɛn? Ɔka kyerɛɛ sɛ pepa no a mede maa no no ayera. Enti na wɔamfrɛ me, na mese, Ok, san de yɛn de frɛ wɔn. Na mesan de maa no, na mekɔe. Anke na Asabd wei bɛfrɛ me a, ebia seesei wawu. Ofiri asaman no na ebedwane aba na wabɛka ɛho asɛm akyerɛ me. Ɛbɛpem nnɛ. Maame no nni ho dwuma, ɛnna migyae hɔ akyiri yi. Afei megyina hɔnom a, ah, mehu nea ɛsɛ sɛ meyɛ. Ɛnyɛ easy. Ade kyerɛ sɛ deɛ ɔmpɛ sɛ ɔka nkwaseasɛm kyerɛ ɔno wobɛhu ɔno koraa na ɔbɛdi kan. Ebi wɔ ɛma ayi so sɛ mopɛ na sɛ. Bɔ kakra ma me ntie bɔ kakra. Oh meda mo ase. Bɔ kakra bɔ kakra. Olumaa n'ani abere paa o. N'ani abere papa. Mehu wo so sei kyɛkyɛkyɛ. Sɛ nka ɔtenaa Australia koraa nka ebi a wabɛyɛ adwuma na eh, sika no ahyɛ koraa nka wanya bi. Sisi a wabɛtena Ghana, ɔne adwuma a ɔyɛ, ne kakra a ɔnyae nso nyinaa wɔde ne nyinaa awura nkratasɛm mu.

Five thousand. Ɔfrɛ maame mmereki nkyerɛ o. Breki kyerɛ me.
Breki kyerɛ Already me. already Mon capture ne listen mfa nto already na yɛn yɛ na yɛn fɛ. wagye pini ama ɔmaame sɛ ɔne me bɛware nti ɔmaame ne me kaa ho asɛm kɔsii ten thousand dollars. Sika nko ɔgye wɔ no. Haa metuae Ready cash.
cash. Wamfiri. Dabi ɛnyɛ check.
Cash paa. Cash ankasa. Wotua maa Bɔga Sylvia anaa ne maame? Na ɔmaame no.
Na Bɔga Sylvia wɔ hɔ? No no but ɔno maame no. Dabi asem bi se mese na Bogga Sylvia wɔ ah ne dabi. Na ɔni hɔ. Ok toa so ɛ.
Bogga Sylvia no akyire ɔno akɔnfɛmu se ah ɔno so ɔmaame nye. Ɔno ana ɛsɛ ɔmaame nye. Ɛɛ. Afei lɔya no a mede no kɔhyɛɛ Bogga Sylvia nsa mede no kɔmaa no no sɛ ɔno nni ho dwuma ma me no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a nkrataasɛm no bɛyɛ ntɛm no ɔno nso gyee me five thousand dollars lɔya.
Nkyɛw na mmaranimfoɔ yɛ n'adwuma. Ghana koraa lɔya mfa mfiri wɔ hɔ ɔmfa nkyɛw. Na saa sika yi, kyerɛ sɛ wɔ Garsewia afrante mu nti no, wamfa pɛn kura ansi pepa so sɛ ɔredi ho dwuma, ɛna sika no nso ahye. Five thousand dollars, ɛnyɛ ne mfomsoɔ ara, ɔno deɛ sɛ ɔte hɔ, wode brɛ no a ɛna ɔbɛyɛ, na wamfa ammrɛ no a ɔbɛyɛ dɛn? Hahaa. Enti, ɛfiri hɔ no, na kyerɛ sɛ, m'aspɛnsis a meyɛeɛ nyinaa no, Ɛkɔsii thirty mi ɛna me air ticket no a mede firi ha one way mede kɔɔ hɔ no nso two thousand. Wokeka ne nyina bɔ mu a wobɛnya fifteen thousand dollars. Saa sika yi ɛnyɛ sika a metua maa Sylvia anaasɛ metua maa ɔmaame no na mmom krataayam no ɛho ka no ho. Na mmom sika a wode maa no no deɛ ten thousand. Ɛno deɛ ɛso ɛno nko. Enti kyɛ sɛ menhu nkurɔfoɔ yi koraa bio, mente wɔn nka, na Onyame adeɛ a ɔbɛyɛ, last year ɛna one sister bi yɛfrɛ no Cynthia, ɔno nso na yɛn dɔ twa movie baako baako, ɔnenam mu baako baako bi, ɛna ɔso ɔbɛdi holidays wɔ Ghana, enti ɔbɛdi holidays no ɛna Pam Mawuo bɛfaa no kɔɔɛ, Mennim obiara, mentee hwee, na wei me no menenam social media ɛyɛ yɛbɛdi Buronya no 20 ayi sɛn ɛna eh ɛna mehuu sɛ eh Cynthia wu, ne sister panin wɔn na ntaafoɔ no di n'akyi oh na wɔn yɛ wɔn page wɔ ɛyi social media no wɔn kyerɛ sɛ wɔn yɛ wɔn adi ne na wɔtwe koraa wɔ Kwapra ahemfie. Nti ɛhɔ na mehu sɛ ei, ansa na yɛbɛyɛ naawɔtwe na wɔ he, wɔ hɔ deɛ, ɛnneɛ na kyerɛ sɛ wonim hɔ. Nti me Tracy, ante na me se me, mehu social media na me sɛ twenty fourth, twenty fifth ne ei, metra fam dan mu hɔ nyinaa no, asɛm a ɔsɔfoɔ kaeɛ no, baako koraa ankɔ mu amfa me he, na nso na mete asɔre dan mu hɔ. Nti twenty sixth anɔpa tutuutu na mewɔ Kwaprahwene fie. Na mekɔeɛ no, medii kan de owuo no asɛm na ɛmaa no, ɛnna ɔsee a ɔhene no nso gye too mu sɛ aane, ne ba no no nti na wɔbɛyɛɛ wɔ ha no. Ɛnna mebisae sɛ, Na Sandra nso ɛ? Ɛyɛ Borgasellian nso? Ɔsee, O, sɛ wɔn nyinaa yɛ me mma. Na mese, Saa ara ne ɔpanin nso, mo a na ɛnyɛ wei nti, ɛyɛ owuo no nti na mebaeɛ. ɛna mihwa ne deɛ ɔde ayɛ no nyinaa me egu ɛkyerɛ no na papa de ne nsa gu ne ti asɛm a ɔbisa no sɛ nti makɔ mo dua na nti mema wɔn dua ɛhɔ ɛna papa no bɛka kyerɛ m sɛ na saa tam so no mede evidence ɛyɛ pictures baako baako baako du mmienu a mekɔ ahemfie hɔ no sɛbi meyɛ ɔhɔbɔ wɔ kwapra hɔ eti mefa ɔpanin a n'ani afi ɛbaako di m'akyi yɛfrɛ no ɔpanin tadɔ mewɔ ne nɔmba wɔ ha Ɔno na ɔde me wura ahemfie hɔ. Enti ɛma enti yɛkɔɔe no, yɛyɛɛ no. Ɔhene no ka kyerɛɛ no sɛ, Okay, pictures dumienu no a mede abɛdi adanseɛ no, memfa mma no na ɔmfa mmisa nkwadaa no. Nam so yoo. Na ɔhene no, ansa na yɛbɛfiri ahemfie hɔ no, ɔprɔmisee me sɛ, sɛ ɔbisa wɔn, na sɛ wɔgye tom a, ɔno, ɔhene no, ɔbɛtua me sika a ɛwɔ mu ama me, na mmom akyire no na yɛaka ɛyi nkyerɛ sɛ wahu no asɛm. Ɛnna me da, me, ɔgyaa me kwan. Yɛrekɔ koraa no, me, me lɔre fɛ a mede firi Accra baa Kumasi a mesan dɛw to, two hundred Ghana no, ɔtua maa me. Ɔhene no tua maa me. Fine. Afei, mewɔ hɔnom ara a, papa bi nte ne nka. Ɛnna mefrɛɛ no sɛ, 'Papanin, mebaa ha kɛsɛ sɛ aka nnawɔtwe mmienu na wo mma yi ayɛ wɔn yiye. Wɔyɛ wie no pɛ nso a, obiara bɛkɔ. Enti ɛyɛ dɛn? Ɛnna ɔse, 'O, wɔanya baako pɛ, enti me deɛ mento me bo ase. Okay. Afei, mehuu sɛ da no, ɛyɛ Ɔsea no twenty eight, twenty nine. na papa no nkaa asɛm biara nkyerɛɛ me. Enti meyɛɛ no sɛ ayi adu yɛ yɛ yɛ a yɛyɛ no three days. Yɛsie no Dwoada, Ɛbenada yɛakɔ no Ananse Asɔre, Ɛdwoada abusuafo atena ase abu ka. Enti nea meyɛɛ ne sɛ ɛneɛ mɛkɔ papa no hɔ ahemfie hɔ, ɛda a wɔbɛbu ka no na meretwɛn wɔn because ɛnde abusuafoɔ no nyinaa aba. Nnipa a mehia wɔn nyinaa, wɔn agye me sika nyinaa nso baabi. Enti ɛbaa ne saa no, Hmm, aha. Ante na. Pa nkorɔfoɔ no mekɔ yɛ pɛpɛpɛ papa no ɛma me excuse sɛ mempagya me mu kakra na ɔpɛ sɛ ɔne abusuafoɔ no ɛhyia ansa na wafrɛ me aba. Eti mesɔre kɔɛ no ɛbɛyɛ two hours.

Papa no nkwadaa no ano sɛm no, Brɔda Xavier, maame no a mema no ten thousand no, ɔgye too mu sɛ, Ɛyɛ ɔm, mema no sika, na mmom ɛnyɛ five thou, ɛnyɛ ten thousand, ɛyɛ five thousand. Nam so, Wow! Wo nso woyɛ ɔsɔfoɔ? Reverend, wɔn ayi ɛwɔ ha no, ɛɛ, Reverend na ɛhyɛ so. Reverend, ɛ, ɛ, ɛ, ɛwɔ ha, mede baeɛ, ante? Re, oh. Wobɛhu ɛyi. Reverend ɛna ɛhyɛ nim. Reverend Tina Adu. Wo nso yɛ Reverend. Ɛyɛ. Five thousand me nso nyɛ five thousand na mede maa wo nti mennye. Woretua koraa na sɛ wotua five thousand a mennye. Mabɛtena ha no saa tam no yɛ mfinhyia du nkron, nineteen years a mede bɛhyia wɔn. Ɛwɔ kwabena ahemfie. It's her nineteen years a otua saa ten thousand dollars no. Saa.
Ei Sɛ ɛne na metwi ɛyɛ sika sɛ paa. metwi ante na. Saa ɛmu berɛ no na ɛyɛ sika paa. Ɛnyɛ easy. Nineteen years, ten thousand dollars. Na kyerɛ sɛ yɛhyɛ ɔgyee sika no koraa no na almost twenty one years because ɔgyee sika no ansa na yɛstarte biribiara nti na wohwɛ mu koraa no a na me me deɛ da a mede bɛwura kurom a me ne bɔga Saviour no ɛno na mefa de yɛ adwuma. Odi pa ɔtɔɔ me no, ɛno so na mefa de yɛ adwuma. Saa tɛm no ayɛ nineteen years ɛna meyɛɛ. Afei ɔbaako bi nso kaa ho a ɛna meka sɛ ɛno deɛ ɛyɛ pending no, ɔno deɛ ɔgye tom sɛ ampa mema no five thousand no na ɔno nso se ɛɛ mamfa amma no sɛ besia na mmom mede maa no sɛ yɛmfa nware. Na mese w'aso, wo mu kura wo nkrataa koraa no, afei na wo nso wopere agye wo deɛ, na ɛyɛ dɛn na wo wo a wonni obkrantaa nni mu no, me mede ayi bɛhyɛ wo nsa sɛ yɛ wei ma me? Afei wɔkaa sɛ, He, ɛnna makɔbɔ dua, ɛnna sei, ɛnna sei. Ɛno so na ɔhene no fa gyinaeɛ, sɛ wɔse makɔbɔ wɔn dua, nti ɛnneɛ, ɛnneɛ me, wanka sɛ menkɔdane, wɔse menkɔ so ɛ, ɛ, ɛ, yɛ dɛn nkɔbɔ me dua mfa nnye wo nsi, me sika. Asɛm a ante na merepɔ me rekɔɔdoe. Wɔn nso abɔ wo dua nti kɔ, kɔ na kɔtoa wo duabɔ no so. Me rekɔɔdo wɔ so, sɛ anka mobɛnya tam no moaba ma me a. Ɛnam se saa a, ɛno na mede ɛfiri hɔ. Mede sɔreeɛ. Nti mewɔ hɔ ara na amanfoɔ se, Fa kɔ Antenaa. Antenaa deɛ ɔno deɛ, deɛ ɛwɔ mu no na ɔbɛka. Deɛ ɛwɔ mu, sɛ ɛyɛ sɛ wotua a, ante na bɛma, mmɔdenbɔ biara nti na wobɛbɔ a wo nsa bɛka sika no. Sɛ ɛyɛ nokorɛ sɛ ɛsɛ sɛ ɔtua ma wo a, ɔ, ante na bɛma woatua. Nti agya, yɛka sika no nyinaa bom a, nkrataa a wɔbɔ ka sɛ. Krataa no nyinaa no, ɛkɔyɛɛ tɛ, thirty. Kafra ne ho wo so sɛ, Kyɛ, kyɛ, kyɛ sɛ me werɛ koraa ho. Ɛka no nyinaa kɔyɛɛ twenty five thousand. Dollars. Dollars.
Deɛ nti na wodii n'akyi baa Ghana ha. Sɛ obi reyɛ nkrataa ma wo, ɔnsan nnya nka krataa. Wo visa a, sɛ ɛyɛ visitors a wode kɔeɛ na awu. Deɛ nti na wodi n'akyi ba wɔ berɛ a wonhuu sɛ krataa no kura wo nsa so no? Antenna, Australiafoɔ mmara a ɛda hɔ, ɛnyɛ me ho na wɔbɛsesa no. Woyɛ overstay deɛ a, Wonnya nkrataa.
ɛnneɛ wonnya, wo, wo, wɔremma wo nkrataa gye sɛ wosan firi mu.
Ansa na waba. Afei na woakɔgye wo nkrataa.
Na onipa no a ɔbɛfa wo so ama woanya wo nkrataa no ne Bogasavia no. Mm, nti na woaoverstay. Oh, na hɔ ara na five years, yɛamma me five years visa. Mm. Nti meyɛ overstay. Nti na ɛwɔ sɛ woba, na wɔde to mu na awareɛ no wie pɛyɛ a. Saa.
Ɛno nti na ɛmaa mekɔfaa ho lɔya no. Dɛn nti na na ɔsɛ ɔnyɛ bio?
Ante na ɛnde ɛte sɛ mobisa ɔno ankasa. Wo ne no koe?
Ao, na obi a ɔno na sɛ me wo nsa hyɛ n'anom no, wo ne no rekɔko. Anaa na ɛkyɛ bi na wokaa kasa bi tia no? O, ante na mise, sɛbe obi a ɔno ɔreboa wo na wo nsa ka ade yɛ no, ɛwom sɛ moagye me sika. Wohu sɛ mpɛn pii ebinom nni aboterɛ, O, nti na daabi. ɛma mebisa no. Ɔne wo ahyɛ krataa sɛ ɛnyɛ mine no, na ntɔkwa ayem Ɔse me nna koro anyɛ bio. Yɛ yɛ te daa wɔ ha. Nti na mebisa sɛ ebia eh, wantwi wantwi baa nkrataeɛ no mu anaa? Ante na wantwi wantwi aba mu. Na sɛ bere wɔ hɔ na sɛ menkyerɛ ano mu a, akyire ɔ ɔpapa Kwaprade koraa dii ho adanseɛ kyerɛɛ me a na ɔpanin Tanor wɔ hɔ. Wofrɛ no a ɔfa?
Kyerɛ sɛ mennya wɔn koraa, ne nɔmba, me. Ne nɔmba a wonim a na ɔde yɛ nkrataa no ɛnyɛ adwuma bio? Daabi, ɛnyɛ adwuma.
Sɛ waka sɛ ɔba Ghana ha. Ɛna mekyɛ sɛ me mewɔ Accra a, nti ɔba a menhu. Wonhu. Ɛna obi nso reba na ayi a, ɔmo. Na Australia na wonni nyɔnko biara bi a wogyaa no akyire a na wobɛtumi ama no ahwehwɛ wo sɛ, ah, sesei yɛ nkrataa ma me. Wabɛgya me Ghana, mente ne nka bio. Woamma obi ankɔhwehwɛ me?
Ante na onipa no a.
Papa wei a ɔno di bɛyɛ me witness no ɔno koraa frɛ korɔ ɔnfrɛ me one day da nka ɔno ne nipa a me feel sɛ ɔbɛgyina mu ama wo ɔbɛgyina no waha wɔn koraa na nka ɔde me sika brɛ me because me madamfo no no ɔno na ɔsan certificate no wamfrɛ me da poor no ɛno ano akwan poor no friend. Hmm. Nti wo baa Ghana te sɛn? Saa bere nso a woaba wonni adwuma yɔ, woahwe mu akyɛ, worekɔ Israel, woakɔ ha, woakɔ ha na korakora ne Australia. Ɛte sɛn? Wokɔtena aburokyire koraa woampɛ bra biara mpo. Ghanafoɔ nso deɛ ɛbɛka akyerɛ wo. Ante na. Wa- wa- Woasa abɛsi yɛ so. Ante Ɛbɛka na. akyerɛ wo. Ante na. Mm. Ante na sika na wɔn tua ɛne trauma a ɛbɛda me so. Mm, Mete wo ase.

because they say they ma mobra. because ɛno deɛ maa mɔbra antina kasa ɔpɛni eti deɛ ba yɛ mo ma ne nsuo kakra na ɔba eti sɛ sɛ ɛngu ne bo so kakra antina ne nsuo asɛm kora wɔnum nsuo dabi dabi dabi dabi na yɛ fi sɛ bi a ɛma nsuo kakra antina.
Enti seesei no a, nea mede bɛba hɔ no. Enti ka kyerɛ Burger sɛ wogye wo sika. Wo deɛ ka kyerɛ no, tiawa no a. Sɔ wo so deɛ. Wo deɛ ka kyerɛ no.
Burger Sylvia ne wo maame tena adu. Me sika twenty five thousand dollars wɔ mo nkyɛn. Meregye saa sika no, ɛho interest, ɛho interest yɛ two hundred percent per annum. Times me ba ha sɛ sɛ yie wei mbaa two oh four twenty years twenty years ni nti times twenty years ɛno nti ɛ ɔnfa m'adeɛ mmerɛ me ɛno nti na nti na mede baayɛ no.
Bɛyɛ sɛ yi.
ɛno deɛ atwe saa atwe saa kantantifoɔ bɛm twenty five thousand dollars megye ho interest two hundred percent per annum. Ti sika sɛn na agye wɔ mo hɔ?

Ɔdaa no mpom te sɛn? Nyame adom o. Pakyɛ wo nim owura bi a yɛfrɛ no ɔkyea me?
Mepakyɛ me nim no paa na ɔkyea me no me me kɔ too no wɔ Egypt ɛna ɔbaa yɛ ɔbɛ bɛ soɛ yɛ ɛwɔ ha so Egypt no wɔ ɔno wɔ yɛ ɔkyea me wɔ Egypt hɔ na ɔbɛ soɛ yɛ ɛna adi ankyerɛ asase mu yɛ ayɛ.

Da bɛn saa no na ama ayɛ me kwan na me bɛyere wo baa Ghana? Me me de manhu asɛm koro esi wɔ hɔ no. Sisan wɔba buru buru nua ɛwɔ me sista baako asɔre ɛwɔ ɛyi ɛfrɛ hɔ dɛn mpo wɔkɔ buru buru nua wɔ hɔ ɛna me sista wanya no bɛɛ bi koro ɛde sika no ɛmaa no ɛti saa madansi nua a wɔde sika no maa no no

Deɛ mepɛ sɛ manfoɔ tie no deɛ o. Hey, Tina, mepɛ sɛ mekyerɛ wo sɛ sika a Sandra ɛbaa kurom a ɔde maa me no, yɛbaa no yɛbɛduru airport no na ɔsɛ ɔkyea me. Okura sɛ sɛ wotua me lɔre fee ne air ticket no de ma me. Ɛna me sɛ ɔkyea me paa sɛ maboa me ho awie a mɛba airport deɛ sika a mede kɔ no mentumi nye sika biara ma wo. Ɛno mpo mema no hundred dollars, ɛno deɛ ɛyɛ US dollars. Ontua maame. Tina. Tina. Tina. Tina. Wo na mede sika no ma wo. Ɛhefa na wotua maame. Mese sika no ɛhefa na tua maame. Ɛhefa na tua maame. Ɛhefa na wotua sika no maame. Obi a ni wɔn do ka twenty five thousand. Ɛhefa na ɛhefa na ɛnyɛ nokorɛ? Ɛhefa na ade sika no maa? Ɛhefa na ade sika no maa me? Wo wo nua bɛn? Sika he saa ntɛm no ne wɔ Ghana ha wode Australia dollars na ɛma me anaasɛ wode Ghana dɔ eh, cedis na Mama no deɛ wode ne number sɛ watua sika no ama no yɛfrɛ no wɔmfa na papa yi sɛ ɔma wo 10000 wo so se yɛtua mu 5000 ɛmu deɛ he na yɛbɛfa?

Full payment ɛna me de ma wɔ ten thousand dollars. Ɛnfoɔ na wɔretwa. Ten thousand obi aturo kyɛn no. Obi aturofoɔ kyɛn no. Ghana mma dadaada ansa koraa na. Tuta wonim ɔno no a ɔkasa no fraud wɔ yi ara yi ɔde deɛ Australia government ɛna yɛ depɔtoo no. Mese mese wo wo fraud fraud wei no wɔde afa nkɔdi government ɛna Australia government ndipɔto ɛno nti na wokɔɔ Canada no ɛsiane sɛ wo nkurɔfoɔ wɔ hɔ mu no nti no Australia government mede nsesa bɛma wo sɛ so woyɛ reverend ɔde ɔtua me ka na mede nsesa ama wo Obe tua wo ka paa. Ose na no Australia government di pɔɔso me anka mewɔ ha. Ɛyɛ dɛn na akɔtra ɛyɛ dɛn na akɔtra Canada o? Ɛhɔ no deɛ nyɛ ɛhɔ no nyɛ w'asɛm no o ɛhɔ no nyɛ w'asɛm opanin. Mama mama mo ne no yɛ nhyehyeɛ ɛma wo sɛ ayefrɔ koraa ɔbɔ ka fifteen thousand dollars nti sɛ na wo ba no nyɛ nkratasɛm koraa ma no a yɛ dɛn na ɔmaa no bɔɔ ka na afei ɔhwɛ nyame anim de bɛsii Ghana gyan ha. Ɔse wo na wodi anim o, osusuw wo kyerɛ o. Ahaa, na mekyerɛ sɛ, sɛ na wo ba no nnye ntoo mu sɛ ɔbɛyɛ krataa ma no a, adɛn na ɔma no bɔ ayeforo ho ka, fifteen thousand dollars, ɔma no twa plane ticket bɛtra Ghana na ɔbɛgya no ha? Hwɛ, tie. Tina.

Wo sɛ mebusa wo sɛ nnɔ deɛ wonim deɛ ɛsii Ghana mepɛ sɛ mebusa no sɛ woagye penee sɛ wo ne obi ayɛ awareɛ nhyehyeɛ moakɔ anim o moatwa Dabi mese papa no ɔte dɛ ɔnni nkrataa nyinaa ɔte Australia hɔ dada ɛyɛ no adwuma o woagye penee sɛ wobɛyɛ krataa no ama no wonim sɛ wa wa over stay wode no aba Ghana na wonyɛ nkrataa no ma no a na wama no aba Ghana na wabɛtra na wagya no a na wokɔ Ante na meyɛ mentumi nhu asɛm koro a ɔne me kaeɛ ɔmu nyinaa kɔɔ Ghana hɔ. Aw nti wo a onim wo papa si ɔne wo hyia Egypt anaa Israel? Egypt wonim no. Asɛm nokorɛ no mompɛ sika no bi nkeka keka aka ho a ɛne sɛ nnipa wɔ mmoa bi a yɛde boa wo nso wobɛtena hɔ retwa to a, tia me. Ɛm o boa me. Hey, Tina, Tina. Tina, Tina, hey, Tina. Me say fa me sika ma me, me ji me sika. Twenty five thousand dollars, tan any interest, me ji ni nyinaa. There's a word What? ọ̀tá yìí ti nyàmé bẹ́ẹ̀ ti sá wọ́n kò nkóntónkó náà wù twa. mese Ọ̀nà wọ́n twenty four hɛ thousand na gàdúkọ̀ wotoatoa sɛ dɛn koraa no a sika no mɛgye ɛkyɛ mese megye megye megye me saa sika no sika no mese megye nti na mede waba ntena ha no Wọ́n mọ̀ tia.

Wo na mekae sika no guu wo nsam. Megye sika no. Me, me, megye me sika. Wobɛka deɛ wobɛka biara no, ɛ, ɛnyɛ no na bɛbubu mu abam. Megye sika no. Me, mese megye sika no. Ɔnyɛ no suadini. Mese nipakuo a wobɔ no din no, namba a wode ma yɛfrɛ no a ɔmfa. Ɔ yɛfrɛ no a ɔmfa nti fa ɛ na ka kyerɛ bɔga Sylvia no nso sɛ wɔmfa cos papa no pɛ sɛ ɔte aseɛ deɛ nti a wagye penee sɛ wobɛyɛ nkrataa ama no na wote Australia nso oo bra na meyɛ moama no abɔ ayeforɔ no ho ka wobɛduru Ghana se me nna koraa nyɛ bio. Mese meegye me sika, meegye me sika, woate, meegye me sika. Pati. Mobɔmudua nka mo te se hɔ nea mode ayɛ me mobɔmudua a nka m'abusuafoɔ no nka yɛde credit mo fie mu wate ka mede credit mo fie wate mese ɛ nea wobɛka biara no mese nea wobɛka biara no me mede me sika mese nea wobɛka biara no mede me sika asɛm a na meka no Frɛ no Tony wɔ hɔ. Frɛ Tony sɛ sika sɛn na ade ama wo. Me ten thousand dollars ɛne yɛ kaa ɛɛ awareɛ no mu me sɛɛ no ne nyina kɛ bɔmu a twenty five thousand dollars me gye magye me nsi ho ɛwɔ me hɔ two hundred percent interest me me pɛ sɛ me ka kyerɛ hɔ.
Mama ɛbɛ dɛn nya bɔga Sylvia. Saa ka no ɔkya me.

tua na bi a ɔtua saa sika no maa me no hwan na ɔtua maa no a ɔde maa me nkontompɔsɛm sɛ ana wo ɔka
o mese yɛfrɛ no sɛ nso wobɛtumi afrɛ no mama yɛyɛ pɛ no koro no ɛwom papa no sɛ ɔtua 10000 dollars ɛna wabɔ ayeforɔ no ho ka 15000 Dollars, ɛno koraa so kyɛn sika a wɔde maa wo. Wɔhyia me wo ho ho obi sin baa ne ayeforo wɔ kurom ha sei. Me na me ka kyerɛ wɔn. Yɛka kyerɛ wɔn sɛ nka Yehowa si gyinae. Na daa daa asɛm no ayi hɔ no, mokɔɔ si gyinae, mokɔ sesaeɛ, mokɔ sesaeɛ, mokɔɔ si si gyinae, mokɔ sesaeɛ. Nnipa mmienu pɛ na na ɛwɔ hɔ nom.

Woma no bɔ saa ka no kɔfa photographer, kɔtua council, kɔtua wei aduane a kɔ tua lawyer, wonyɛ mma no, dɛn nti na woma no bɔɔ saa ka wei nyinaa? Hwɛ, ɛnyɛ hwee. Na ɔboa nka ɔntwitwa mfoni? Aduane a la ɛyi a yɛkɔɛ, lunch a yɛkɔɛ no, momfa nto so mma no. Momfa pictures no nto so no. Sɛ ɔse meboa a, momfa nto so. So ɔte aseɛ? Afei hɛ nnipa no a yɛde wɔn kɔɔ lunch no, ɛna ebi na ɔresan no, deɛ ɔgyina me no akyi no, ɛno ni. Na woka sɛ photos na metwitwa woɔ. Ɛnɛ deɛ obiara nni hɔ, obiara nni hɔ a ɔredi wo ntorɔ sɛ wonsensan wei deɛ ha. Ɛna yɛrebisa wo sɛ, sɛ wonyɛ nkrataa no mma no no, yɛ dɛn na wo ne no tu saa anammɔn no ma no bɔ saa ka wei? Ɛma me firi. Ɛna meka sɛ, meka ne sɛ wɔatua sika no ama no. Wɔtua sika deɛ, he na ɛmaa no?

Na sɛ Ɔyɛ me ti two hours ansa na ɔrefrɛ me. ɛna abɛyɛ bɔne de ama me. Tine, mese sika no twenty five thousand dollars ɛwɔ mo hɔ, ɛho interest ɛyɛ two hundred percent per annum, megye wɔ mo hɔ. Wo, wo na wode wo ba ɛbaa me sɛ me ne no wɔ, ɛna wagye sika ten thousand dollars, enti mekae guu wo nsam, enti, enti wo, megye sika no. Wei gye sika no.
Ante na. Reverend. Program no bɛbi aa na. Reverend Reverend Reverend Reverend mese busa ɛnyɛ nkontompo nokorɛ wɔ mu sɛ wɔn ayɛ awareɛ nkrataa no na sɛ wonyɛ ma no a yɛ dɛ na woma ne bɔ saa ka no ma ne twa plane ticket bɛtena Ghana na wogya ne ha ɛho na yawdie no wɔ kɛseɛ paa o. Ebi a ɔka mu a ka ɔbɛboa ne ho apɛ ne nneɛma nyinaa ɛne ɔba a wɔnim sɛ wɔnkɔ biom. Ti deɛ nti na wo ba no yɛ saa?
Ebaatɔ mi de mi nim ne mi. Ɛnyɛ na ɔde no maa mi. Ɛnyɛ. Mama bɔ no amaneɛ sɛ papa no see wɔregye ne sika. Ɛka biara a ɔbɔeɛ, ɔse wate sɛ wɔde krataa no aware obi foforɔ, enti ɔgye ne sika.
A ɛka a ɔbɔeɛ nyinaa watua. Mama ɛka a ɔbɔeɛ nyinaa watua.
Me de five thousand. Me de try sixteen thousand na ase twenty five. Na wɔn hwɛ ayeforo na wɔn yɛɛ no ɔbɔ ka five thousand reverend. Wɔboa. Ɔbɔ ka five thousand reverend. Wɔboa oo wɔboa. Mama mɛsrɛ wo. Asa ten thousand. Mɛsrɛ wo deɛ papa na kɔ mu no ɛya paa me ne wo mienu na obi a obi de di yɛ anka yɛn nte ase deɛ papa na kɔ mu no ɛya ti hu ba bɔ ga Sylvia na papa ne sika no mo nfa ma no. Ante ɛte nei, mese wotwiri mu tann, saa sika no mobɛtua. Tina, sika no woanye ten thousand no ana, woanye? Woanye a na bisa ɛha ɛ question, woanye?
Na ɛka no bɔɔyɛ no, yɛkɔ restaurant no na nka ho, yɛkɔ restaurant no na wonka ho.

Ten thousand dollars no wonte so da one cedi anaa one dollar koraa mɛgye ne nyinaa mehyɛ mo naawɔtwe sɛ moamfa me sika ammara mu a mobɛsan ate me nka. Mama wote?
Hmm sɔfoɔ berɛ mu ei na badwafoɔ mmerɛ mu. Ɔwɔ aba nokwasɛm ni.
Enti ma me mpɛn wɔn sɛ nkɔfo ba kɔmɛ sɛ sɔm si ee bloggers fo nya case bloggers fo nya eyi wɔn de bɛ toto ɔn dɛ ee bloggers fo ee wɔn didi wɔn didi ae bloggers fo didi bɔga Sylvia na ne ho aba asɛm bɔga Sylvia de nkyɛn sɛ nka ne ho mba asɛm o enti ɛba ne sɛn na bɔga Sylvia ndɛ ne ho aba asɛm a kyɛ sɛ bloggers ni ɛba bɛ blog blog asɛm ante na kyɛ sɛ asɛm de mo hwɛ na mo nka na kyɛ sɛ bɔga ɔntumi ngyi obi sika twenty five thousand anaasɛ ten thousand a wɔgye yɛ ansa ne ɔde bɛ yɛ nkrata Ana ɔde sensan sensan nneɛma nso so ka ho a twenty five thousand ne deɛ akɔkora wei ɔngye ne sika ma no akɔkora wei kora kɔ wakɔ pension no ewie ano ohun ntɛm kora nka ɔbaa dadadadada na ɛnyɛ nna waba akɔkora ewie afɛn so ɔbaa bɛtɛ mongye ne sika ma no mongye ne sika ma no na abagɛsfoɔ ɛrɛ ade ɔmo yɛ ara nim ɔmo suma ɔmo wɔ mu wɔ aburokyire anim no wotumi kɔ duro aburokyire sɛ wode obi bɛyɛ nkrataa by the time abɛ realize na kyerɛ sɛ hɛɛ Wadu wo sika ɔse wɔnyɛ biom aa ɔnyɛ biom sɛ ɔnyɛ biom wontu ma police nkye no wokɔ report ɛnyɛ yie woaa wote hɔ wonni nkrataa nti woyɛ dɛn na wokɔ akɔ report no wadi ne sika no wadi ne sika mongye ne sika mfa ma akokorɔyi na akokorɔyi ɔntumi nkɔbɔ ne bra wantumi ammɔ bra koraa ne mma obɛtumi de ne mma akɔ abrokyire ma no ayɛ yie kyɛ sɛ maame asɛmpi na mese meka comment no adeɛ bɛkye adeɛ bɛsan yɛ ɛnti wo share na like na comment ɛde mam sɛ ɛbɛyɛ adeɛ kyɛ YouTube bɛsan de video asan de abrɛ maame asɛmpi ne mene kɛse ma ne kɛse ma fono kɛse akorɔpɔte sister Me ne mbedzi a ɛyɛ peaw. Medɔ mo, mo mbaabaa.